מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אונזער מישען דא איז צו עמפאוערן אידיש ספיקינג מענטשן צו מצליח זיין. אונז טומער דאס דורכן אינטערוויוען אידיש ספיקינג מוצלח'דיגע אנטרעפענארס און סינס אונז פארשטיימער אז אונטער יעדע אידיש ספיקינג מוצלח'דיגע איד ליגט א סטארי טריי מיר אונז ארויסצושלעפן די סטארי פון אים און זען וואס ער קען שעירן מיט אונז כדי דיך צו העלפן אז דו זאלסט אויך קענען מצליח זיין. היינט האמיר אונז דא א חשוב'ע איד ר' דוב ברייער וואס איז געקומען אונז שעירן זיין סטארי אביסל, שלום עליכם ר' דוב. עליכם שלום, טענק יו סאו מאטש. מיי פלעזשער, שכוח פארן ארויף קומען דא. איך וואלט געקענט דא שטיין צו הערן אביסל, קודם לאז אביסל וויסן פארן עולם ווער דו ביסט, פון ווי קומסטו, ווי ביסטו אויפגעצויגן געווארן, געגאנגען אין ישיבה, אין חדר, וכו' וכו'.
טרייען צו ווייזן אז דו ביסט א משה'לאני. ערשטנס מען ציט מיך נאך אויף, אבער אלל דזשאוקס אסייד, איך בין אויפגעוואקסן אין סקווער, שטעטל, ווערי גוד עקספיריענס ברוך השם, שטארק הנאה געהאט, און דורכגעגאנגען די סיסטעם, חדר, ישיבה, די גאנצע זאך, און נאכדעם האב איך געוואוינט אין ארץ ישראל פאר צוויי יאר, ווען כ'בין צוריק געקומען פון ארץ ישראל האב איך באקומען א דזשאב ביי אדאראמא קעמרע אין מאנהעטן, דארט בין איך געווען פאר א גוטע כמעט צען יאר מיין איך, סאו כ'האב אנגעפאנגען ארויסהעלפן אין די בעיסמענט, זיי האבן געהאט א קליינע וועירהאוז דארט, און נאכדעם זעמער האב איך באקומען פראמאושען, סאו איי דיד ווערי וועל אווער דער ברוך השם. סאו זיי האבן דיך געהייערט אין א דערהאמער צו מופן זאכן אין די וועירהאוז אזוי ווי? סאו ס'איז געווען א איד, ער לעבט שוין נעבעך נישט, א טייערע חשובע איד ר' הערשל דרומער, און ער איז געווען די COO, אדרמה דעמאלטס האט מעיד מעיד א יוטש טורן און ווערן זייער זייער גרויס, אפאר יאר פאר איך האב געדזשוינט, מיין ברודער איז שוין געווען דארט, ער האט געארבעט עז די שיפינג מענעדזשער אין עליזאבעט ניו דזשערסי, און ער האט מיך אריינגערוקט דארט סייעתא דשמיא, און. דאס איז גלייך נאך דיין חתונה? אדער גלייך נאכן צוריק קומען פון ארץ ישראל? עקזעקטלי, אזוי בערך א יאר אהאלב נאך מיין חתונה, און. הערשל האט מיך אינטערוויוט, ער האט מיך געגעבן גלייך אויפן ספאט די דזשאב, מיט א פרייז, דעמאלטס האב איך געמאכט אַכצן דאלער א שעה, אין טו טאוזענד און סעווען, טו טאוזענד אנד עיט, איט וואזע לאט אוו מאני, איט וואזע גוד, איי וואזע ווערי העפי, כ'האב געפילט ממש ברומו של עולם. פילסט דיך נישט אלט ווען דו זאגסט בימים ההם איז עס געווען אסאך געלט? מענטשן לאכן אסאך מאל ווען איך זאג עס, ווייסט דו איך האב געמאכט דרײַ הונדערט פֿופֿציק דאלער א וואך בימים ההם איז דרײַ. איך ווייס נישט צו די פראבלעם מיט דעם איז אלט, אדער די פראבלעם איז אז די לעבן קאסט היינט אזויפיל געלט, באט אידער וועי, ער האט מיך געהייערט, עס איז געווען אזוי צען צוועלף גוים אין די בעיסמענט, סאו עס איז געווען א מיני וועירהאוז אין מאנהעטן, און איך האב מיט מיין ברודער געארבעט אין אנדערע וועירהאוזעס אין ניו דזשערסי, געווען א סאך א גרעסערע יוזש וועירהאוז, און עס האט מען געהאט א טראק קאמינג ענד גאוינג, און מען האט געדארפט פידן די סעילס פיפל אויפן פלאר, סאו די בעיסמענט יו נאו, ארויף געשיקט די מערטשענדייז, סאו איך האב געדארפט מאכן זיכער אז זאכן קלאפן דארט מיט די צען צוועלף גוים, לאנג סטארי שארט וויטין כ'מיין וויטין א יער טו טרי אבער באקומען א פראמאשען, דעמאלס איז געווען די פערדע פלאר ביי אדאראמע איז געווען די עקזעקעטיוו פלאר, די בעל בתים זענען דארט געזיצן, די פורטשעסינג דעפארטמענט, אלע, און איך בין געווארן אן עסיסטענט פאר די העד בייער וואס קויפט קעמרעס, לענסעס, סאו דו האסט געהאט א פריווילידזש ארויפצוגיין צו די פערדע פלאר? יא, ממש מעלה מקודש, און איט וואס יא, צו קומען, ס'איז געווען זייער, אדאראמע וואס ען עמעיזינג עקספיריענס, ס'האט מיך ממש אוועקגעשטעלט וויאזוי איך קוק אן, יו נאו, מאכן געלט, ריטעיל, א דזשאב, איך האב אלעס געטון זייער זייער זייער פאוקעסד, איך האב געטרייט צו זיין דיפרענט, די בעסט, ענד איי אלוועיס ווענט אוט אוו מיי וועי, איך געדענק איך האב געהאלפן מיט מיט דעוועלאפן סערטען פראמאושענס אויפן וועבסייט, איך. אבער אלץ ביסטו א ארבעטער פאר א דראמא. ארבעטער פאר א דראמא, באט איך האב אייביג געניצט מיין קריעטיוויטי טו גאו עבאוו ענד בעיאנד, אפילו ס'האט נישט ריפלעקטעד אין מיין טשעק, ביקאוז ענדע די געים האט עס אויך ריפלעקטעד, ענד איט געב מיר די קאנפידענס צו פושען ווייטער, איך געזען א פראדזשעקט פון די זייט ווערט עפעס, און איך זעה אז יו נאו איטס טורנינג אינטו, איטס שעיפינג די אינדעסטרי, בי ענד עידזש האט דעמאלטס געלאונטשט טרי פערסענט בעק קרעדיט אן סערטען פורטשעסעס, מ'האט געדארפט אויסשפילן די קאמפעניס וועגן מ'מעג נישט דו פרייזן וואס מ'דארף געבן. דו פרייזן, מער פרייסינג און אלע זאכן, סאו מ'האט געדארפט געבן אויף א אנדערע וועג צו מאכן ביליגער. מאכן סחורה בצידו, עקזעקטלי. סאו אונז האמיר געטון דאס, זיי האבן געטון יענץ, ס'איז געקומען האלידעי סיזען. עטס האטס קאלעבערעיטעד? מ'האט אסאך געארבעט צוזאמען, באט איי וואודענט סעי אז מ'האט געארבעט איך טו דאס דו טו יענץ. אבער דו האסט געהאט למשל דארט אויך א אפערטוניטי פון סעלף גראוט, כ'רעד יעצט פון פיינענשעלי, סאו דו ביסט געגאנגען מיט גאולס אדער דו האסט געוואוסט דו ביסט א ארבעטער און דאס איז דיין דזשאב? יענע יארן איז נאכנישט געווען אזוי פענסי מיט די גאולס, כ'ווייס ביי די ענד ווען איך בין שוין ארויסגעגאנגען האבן שוין מענטשן געהאט סערטען גאולס, זיי האבן געמוזט היטן סערטען נאמבערס, באט. דו האסט ענדזשויט צו זען דו טוסט א ארבעט וואס יעדער איינער ארום דיר וואקסט לקבע די ארבעט וואס דו טוסט. עקזעקטלי, און און כ'בין געקומען פון די בעיסמענט ארויף דארט, און פון דארט אויכעט, עס איז געווען די העד בייער דעמאלטס א סאטמאר אינגערמאן, ווערי נייס גיי, זייער א גוטע באס געווען, סאו כ'האב אים אנגעפאנגען אביסל צו עסיסטן העלפן סערטען זאכן, סאו ס'איז געווען זייער זייער א געשמאקע עקספיריענס, האט מיך געגעבן רעיזעס אפילו כ'האב נישט געבעטן פראם טיים טו טיים, איט וואז' איט וואס א ווערי קאמפארטעבל סיטועשאן און דעמאלטס בין איך אויך דורך געגאנגען אביסל פערסענעלי סאו איט וואס א גוד טיים פאר מי טו פאוקעס אן סעלף גראוט און מאכן זיכער איך טו א דזשאב וואס עני וואן אףף די סטריט וואודענט דא סאו אזוי האב איך געפילט אז איך בין ווי לאנג ביסטו דארט געווען?
קלאוס טו טען יערס. די טען יערס האט זיך געענדיגט וויפיל יאר צוריק? כ'מיין ענד אף טווענטי סעווענטין. אונטער טווענטי עיטין בין איך שוין געגאנגען צו א צווייטע פלאץ. פארשטיי. סאו וואס איך הער דיך דעסקרייבן דא איז אז. ס'דא אסאך מאל אז א מענטש וואס ער בויט אויף א עסעט וואס ער ווייסט אליין נישט וואס ער בויט. מענטשן בויען עסעטס דורך אינוועסטן אין ריעל עסטעיט און פעסיוו אינקאם און סטאקס און אפשענס און וואטעווער ס'איז. באט דו האסט געבויט א עסעט וואס ווערט אנגערופן יומען קעפיטל. עקזעקטלי.
רילעישאנשיפס מיט טראסט וואטעווער. דו האסט באקומען א וועליו וואס. די וועליו וואס הייסט דוב ברייער איז געווארן וועליעבל סאך סאך מער. עט ליעסט דאס האב איך געפילט ווען איך האב עס געטון. למשל, עס געווען איינמאל צו שבת געווען פלאדינג, די גאנצע בילדינג געווארן פלאדעד, מען האט געדארפט האבן מענטשן קומען אריין און יו נאו קלינען, בין איך געווען דארט, איך בין וואטעווער וואס נעסעסערי, און מען רעדט פון א גרויסע ביזנעס, א ביזנעס האט דעמאלטס געהאט פינף זעקס הונדערט עמפלאיס, סאו. וואן סטעפ איין לעגא אויפאמאל בארט עוועי. בשעת דו ביסט דארט געווען פאר בערך צען יאר זאגסטו יא? האסטו געטראכט איינמאל אז דו ווילסט גיין אין ביזנעס אליין? איך בין געווען זייער זייער צופרידן. איך וועל דיר זאגן א ווארט וואס איך האב געהערט פון איינעם א סאטמארע אינגערמאן וואס האט א גרויסע קיטשען ביזנעס און ער האט מיך אינטערוויוד עט סאם פוינט וועגן אויכעט ס'איז געווען דעמאלטס וואס איך יו נאו איך האב געפילט ווי איך וויל עקספלארן האט ער מיר געזאגט אז ער האט אפאר סקווערע ארבעטערס ער האט געזאגט אז סקווער ארבעטער זענען די בעסט ביקאוז זענען זיי זייער געטרייע מענטשן אבער נישט אייביג זענען זיי דא דיך אינטערצוברענגען אין א וועג ווי איך גיי עפענען א קאמפעטישן וועגן איך האב מיך אויסגעלערנט די פאך. היינט איז אנדערש סקווער איז אן אמעיזינג איקאוסיסטעם געווארן איי מין ביזנעסערס גייט דארט פאר איי מין איך דיעל מיט צענדליגע סקווערע ביזנעסעס דורך מיין אייגענע ביזנעס היינט. און ווערי סוקסעספול ביזנעס פיפל, אבער די נעיטשער פון די פלאץ איז אז זיי זענען זייער זייער געטרייע מענטשן, עפישענט פיפל, זיי געט איט דאן, די קענסט זעהן א שמחה אין סקווערע הויף וויאזוי זאכן ווערן געטון אן א דיפרענט לעוול, איי מין די עפישענסי אפילו אין יענע סייט, סאו מענטש די די אינגעליידערס קומען ארויס פון די סיסטעם פון די סקווערע ישיבה פון די אלע זאכן זענען זייער איבערגעגעבענע און זייער עפישענט מענטשן, סאו ער האט ליב צו הייערן

סאו דו זיצט דארטן צען יאר, וואטעווער, צען פלאס יאר, און דו טראכסט נישט אז דו ווילסט איין טאג אליין אריינגיין אין ביזנעס, דו האסט געקענט דיך זען סוקסידן אין די לאנג טערם פיינענשעלי צו קענען זיין סטעיבל מיט דיין פעמילי מיט וואטעווער דורכן בלייבן א ארבעטער אין א דירה, פארשטיי איך. סאו כ'האב געהאט זייער א גוד טיים דארט, און כ'האב געפילט אז זיי דער גיווינג מי א פעיר שעיר אין די אינקאם, ווענעווער כ'האב גערעדט דערוועגן אדער דעי סורפרייזד מי א קאפל אוו טיימס מיט מיט א רעיז. סאו איי פעלט גוד אבאוט איט. כ'האב געוויסט אז לכאורה דאון די ראוד וויל איך זיין מיין אייגענע באבע וואס ווער וויל נישט, איי מין א קליין קינד וויל ווערן א טאטע, יו נאו. באט כ'האב נישט נעסעסערעלי געזעהן וואסערע סטעפס גייט מיך אהין טראגן, אדער כ'האב נישט כ'בין נישט געווען דעספערעט אין א וועג צו הערן יו נאו פֿינף הונדערט פאדקעסטס יעצט אז כ'זאל קענען אויסשפילן די סיסטעם און אנקומען דערצו. איטס גאנא העפן ווען איטס גאנא העפן. כ'הער אבער אפאר זאכן פון צווישן די ליינס דא וואס איך קען באשטיין צו עלעבארעיטן, איך ווייס נישט צו דאס איז געזאגט דעליבערעטלי אדער ס'איז געווען אזא פאלייטע ספעל. יא באט לאמיך, א קליין קינד, א טאטע, סאו דו האסט אביסל אראפגעלייגט יעצט כאילו איינער וואס א ארבעטער איז א קליין קינד און איינער וואס איז א אין ביזנעס איז א טאטע, סאו כ'קען באשטיין צו הערן מער וואס דיין פערספעקטיוו אויף דעם איז. א מענטש איז געבוירן געווארן מיט די נעיטשער אייביג צו וואקסן, דעטס אלל א מענטע און אזוי ווי א קליין קינד וויל זיין, וואס גייסטו זיין ווען דו גייסט זיין א טאטע? די זעלבע, די סעים קיינד אוו איידיע. ניין, באט ס'האט א געוויסע אמת אין דעם, אז ווען איינער איז א באבוס אין א ביזנעס, ער האט ארבעטערס אונטער זיך, איז ער האט א געוויסע אויבערהאנט איבער די ארבעטערס, האט א געוויסע טאטע'שאפט, לאמיר עס אנרופן, באט די ארבעטער איז לוקינג אפ טו הים, סערטען פרידאם פון איין זייט און אויך די סערטען רעספאנסיביליטי, איים נאט שור א טאטע איז פרידאם, א טאטע איז רעספאנסיביליטי, איך מיין ס'איז פרידאם רעספאנסיביליטי ס'קומט צוזאמען יא. וועלכע לענס מ'קוקט עס אן. רייט, סאו קוק א פאליס אפיסער, יא א פאליס אפיסער ער קען ספידן קיינער גייט אים גארנישט זאגן באט ער דארף אויכעט ווייזן א סעמפל, עדיטסט עס וויאזוי וויאזוי יא הונדרעט פארסענט אקעי סאו סאו בשעת דו זיצט דארט האסטו נישט געטראכט קיינמאל נישט אז דו גייסט אליין אריינגיין אין ביזנעס פאר דיר? האסט געטראכט אפשר איין טאג איי וואנט טו גאו טו די נעקסט סטעפ? איך האב געפילט אז סאמטינג איז גאוינג טו יו נאו איים גאנא גראו אוט אוו איט.
לאמיר דיך פרעגן, לאמיר גיין א סטעפ פריער אויף א מינוט, אלס בחור אלס קינד האסט איז אמאל אריינגעקומען אין דיין מחשבה אדער האסט דיך דערזען וועגן ישיבה עפעס טוהן וואס האט געוויזן אויף אנטרעפענורשיפ? נישט דווקא זייער זייער שטארקע זאכן, I mean כ'בין געווען זייער אינטו מיוזיק. האסט געמאכט געלט פון עס? אהמ אביסל געלערנט דארט, באט איי דידנט פוש איט ווערי מאטש, כ'האב מער ליב געהאט צו זעהן קריעטיוויטי, כ'בין געווען מער אין קריעטיוו סייד. מער א ארטיסט?
יא.
סאו איך האלט יעצט טו טאוזענד סעווענטין א צופרידענע דארף זיצט ביי א דראמא, ער מאכט פרנסה, יעדער איז צופרידן פון אים, יו לאווס וואט היז דואינג, האסט ליב די ענווייראמענט, האסט ליב אלעס, וואט העפענד? סאו כ'האב אבער ארום גענישטערט אביסל, כ'האב אנגעפאנגען צו קוקן און אמעריקע ווייל. פארוואס ביסטו געגאנגען קוקן? ביז ס'איז שוין כמעט צען יאר, כמעט צען יאר וואס איך בין דארט, כ'האב נישט הנאה געהאט פון טרעוולען אויך נישט, עט דעט פוינט אויכעט.

אקעי.
כ'געדענק אפילו דעמאלטס כ'האב געהאט די thought צו זאגן פאר מיין מענעדזשער דעמאלטס אז מ'זאל עפענען אזא רימאוט לאקעישן אין מאנסי, ס'איז געווען גענוג אינגלייט צו ארבעטן אין מאנרא און קרית יואל. און דו האסט געטראכט צו דו וועסט מופן אויף מאנסי און דאס קענען דארטן ארבעטן? פארוואס נישט, יא.
אקעי. סאו איך בין פלענטי אריינגעפארן מיט די באס. באט כ'וועל דיר זאגן נאך איין זאך, מיין טאטע האט געהאט א ביזנעס אין אפער מאנהעטן און די אפער וועסט סייד פאר פראבעבלי טורטי יערס. ער איז אייביג אריינגעפארן מיט זיין, עס איז זיין אייגענע ביזנעס, אריינגעפארן מיט זיין קאר, ער איז געווען זיין, ער איז געפארן, געקומען ווען ער האט געוואלט, נישט, דאס איז אויך געווען אביסל אזא זאך וואס איך האב געפילט, יו נאו, לאמיר אנקומען ערגעץ, אריינפארן מיט די באס בעק ענד פארט איז געווען זייער זייער שווער, עספעשעלי איך געדענק איינמאל, ס'איז געווען ערב תשעה באב נאכמיטאג, און די באס איז פלעין נישט אנגעקומען, סאו מ'האט געמוזט מ'איז אנגעקומען נאך אלעמען קיין מאנסי, ס'איז געווען ס'איז נישט. יא באט איינמאל די טרעוועלסט איז אלעס אנפרעדיקטעבל. עקזעקטלי.
אוט אוו יור קאמפארט זאון. סאו פאר מיר איז דאס געווען א גרויסע זאך. אז דו דארפסט טרעוולען יעדן טאג און. און אויך איך האב געמאכט יו נאו וואטעווער איך האב געמאכט דעמאלטס און מיין משפחה האט זיך געבויט ברוך השם און. כ'דארף זעהן וויאזוי געט אינטו א ליטל ביט ביגער שוז און זעהן וואס איז נעקסט. כ'האב געוואלט זעהן די נעקסטע טשעלענדזש, כ'האב געפילט כ'האב וואס צו אפערן. כדי זאלסט אנקומען צו די פוינט האט געדויערט בערך צען יאר.
ביי די וועי האסט געמענטשענט דיין טאטע, דו קומסט פון א משפחה וואס איז אנטרעפענארס אדער עפעס אנדערש, דו קענסט מיר אביסל געבן די בעקגראונד? סאו מיין טאטע איז אריג'נעלי פון לאנדאן, ער איז געקומען לערנען אין א סקווער שטעטל, ס'איז א מעשה אן איטס און, איי געס מיט אים, מטאמאל א קאנווערסעישאן מיט אים וועט מען הערן יענע מעשה, ווייל מיין טאטע איז זייער אן אמעיזינג מענטש, און ער געהאט א ביזנעס פאר לייק איי סעד, ער איזשע געווארן א מלמד, ער האט געטון אלעס, ער האט חתונה געהאט דא, מיין מאמע איז פון פון ניו יארק, זיי האבן געוואוינט אין די בראנקס, זיי א חשובע משפחה, די גאלדיש משפחה פון באיאנא, באיאנא משפחה, מיין מאמע איז אוועק טאקע ווען איך האב געמאכט די טשעינדזש פון אדאראמע צו מיין נעקסטע דזשערני וואס מען גייט שוין רעדן באלד, זי איז אוועק די צווייטע וואך איך האב אנגעפאנגען מיין נייע דזשאב, עס הייסט בעגינינג אוו טווענטי עיטין. און בעיסיקלי האט ער נאכדעם אנגעפאנגען ארבעטן אין די ביזנעס וואס ער האט איבערגענומען, ס'איז געווען א עלטערע סקווער איד וואס האט אים עס בעיסיקלי אוועקגעגעבן, און דארט איז ער געווען מיין גאנצע, ווען איך בין אויפגעצויגן געווארן האט איז דיין ער טאטע געווען אזויווי אין ביזנעס פאר זיך? אריינגעפארן יעדן טאג עלף אזייגער, גענומען, מיין מאמע האט געהאט א קעלענדער אויפן פרידזש,

טו טאוזענד סעווענטין וואטס גאוינג אן וואט וואט וואס איז געשען? סאו איך האב אינטערוויוט ביי אפאר קאמפאניס, האלבוועגס, מענטשן האבן געוואוסט פון מיך אביסל, דעי לייקט מיין סטייל, וואס איך טו און וויאזוי איך גיב מיך איבער, און איך האב געבויט אזוי ווי דאס איז הומען קעפיטעל, און איך האב געפילט קאנפידענט דערוועגן, און איך האב געוואלט זען אפשר איז דא גליקן. סאו יו ריעטשט אוט טו אדער קאמפאניס צו זען צו זיי דארפן א מענטש אזוי ווי דיר? נישט ממש ריעטשט אוט אבער פרענדס, רעקאמענדעישאנס, א לאט אוו די סטאף. אקעי.
איין טאג רופט מיך אן איינע פון מיינע נעפיוס, צוגעקומענע נעפיו, א בעלזע חסיד, אז ער האט א חבר, ווערי סוקסעספול פערסאן אין העלט קעיר און ריעל עסטעיט, ער זוכט א COO, כ'האב זייער גוטן אפערעישאנס, איי לייק אפערעישאנס, דעטס וואט איי דא, און ס'אינטערעסאנט וועגן איך בין ביי די עדזש פון אפערעישאנס און די עדזש פון וויזשענערי, דו ווייסט אונז האבן געלערנט אי או עס, ווייסן אינטעגרעיטאר און וויזשענערי, סאו איך בין. איך קען קאבי קען איך גוט, קענסט קאבי? אקעי. סאו בעסיקלי איין פיס ביי מיר איז מאר וויזשען די אנדערע פיס איז אפערעישאנס, סאו איך קען מיך. ס'איז געווענליך רוב מענטשן זענען א סתירה די צוויי. יא עקזעקטלי, סאו איי געס איך ארבעט שווער אויף מיך, באט בעסיקלי איך זיך א סי או או. ער האט דעמאלס עקספענדעד זיין ביזנעס נאך איינגעמאלט אין א ריזיגע גרויסע אפיס, שוין סאו איי גאט איי מעט וויט הים, עס איז געווען אין סאפרען, צוועלף מינוט פון מיין הויז, ער האט מיר געגעבן זייער א שיינע אופער, ענד הי איז אלסא א סופער נייס גיי, איך האלט זייער זייער גוט מיט אים, סופער נייס גיי, און און דארט האב איך אנגעפאנגען, עס איז געווען דארט דרייסיג פערציג ווייבלעך אין די אפיס, מיט פינף זעקס יונגעלייט, נאכדעם האט ער געהאט פיר לאקעישאנס נעישאנווייד, אין מישיגען, אין מערילענד, און וואטעווער, געהאט אפאר קליניקס, און ס'האבן געהאט, איי מין ס'איז געווען פריטי סיריעס אפערעישאנס, און איי גרו טרו דעט א לאט, און ביז ער האט פארקויפט בערך פיר יאר שפעטער.

אקעי, און דו האסט געמאכט דעמאלטס די סוויטש פון א דראמא צו. און איך האב באצאלט א שיינע וועידזש. רייט, און ס'איז געווען קלאוס טו האום. עס איז געווען קלאוס טו האום, אלע וועלטן. און דאן האט ער פארקויפט, און כ'האב געוואוסט די אייבערשטער פירט די וועלט, אבער ס'איז געווען פריטי דיפיקולט צו וויסן וואו פארט מען, וואו גייט מען, יו נאו. און כ'האב אנגעפאנגען אינמיטן, כ'בין אויך זייער טעקי. ביי די וועי אונז רעדן מיר יעצט צוויי טויזנט צוואַנציק איין, קארעקט? בערך.
אקעי, ס'בערך פינף יאר צוריק. שוין, סאו האב איך אנגעפאנגען אביסל צו זעהן אין טעק וואס מ'קען טוהן, בין איך אויפגעקומען מיט עפעס א שטיקל איידיע און כ'האב געבויט אליינס די וועבסייט פאר אזוי ווי די uber פאר. אן דימענד דזשאבס, פלאמבינג דזשאבס, דאס היינט זעט מען שוין אפאר אזעלכע ביזנעסעס, בעק דען וואס עס. פלאמבינג פראפעשענעלס זאלן קענען גיין אזוי ווי. סערוויס קאלס מיט א קליק פון א באטן. רייט, סאו לאמיר זאגן זיי האבן א דזשאב ניין טו פייוו, אכט א ביינאכט האט ער אויך צייט קען ער גיין. יו נעילד איט, און נישט נאר דאס, עני וואן וואס האט א דזשאב ניין טו פייוו און וויל צוזאם שטעלן אייקיע פורניטשער קען עס טון צענע ביינאכט אדער וויקענדס ווענעווער איט איז. סאונדס לייק אן אמעזינג איידיע. איט איז אן אמעזינג איידיע, וועגן דעם זאג איך, איידיעס דאונט ברינג יו מאני, יו גאטע בי עיבל טו עקסעקיוט. פאר אונז גייען מיר ווייטער וויל איך דיר זאגן א שנעלע זאך וואס איך האב צוזאמגעשטעלט ספעשל פאר דיר, יעדע מאל וואס איך מיעט א אידיש ספיקינג סוקסעספול ענטרעפענאר טריי איך צו פאוקעסן אויף די טורנינג פוינט, ווי האט דער מענטש אנגעהויבן צו זעהן אין זיין ביזנעס אז יעס, איי מעיד איט, ברוך השם פון דא און ווייטער איך ווייס אז איך גיי מצליח זיין מיטן אייבערשטנ'ס הילף אין די לאנג טערם, איך רוף דאס אן די ערשטע טויזענט, נאך יעדע עפיסאד נעם איך דאס ארויס און איך שרייב עס אפ און איך שיק עס ארויס פאר מענטשן וואס זענען סובסקרייבט צו מיין ליסט, אויב דו פילסט דו נעמסט ארויס עני וועליו פון דעי אינטערוויו מאך זיכער דו סובסקרייבסט דיך צו באקומען די ערשטע טויזענט, גיי צו חיים עקסטין דאט קאם און סובסקרייב דיך צו הערן פון די אנטרעפענאר וואס איז געווען זיין ערשטע טויזענט מאמענט. לאמיר צוריק גיין צו די עפיסאד. סאו דו האסט געבויט אזא וועבסייט? איך האב געבויט א וועבסייט און נאכדעם, ניין נאכנישט די עפפ, די עפפ איז וועי לעיטער, און וואס איז געשען איז אז איינער האט מיך, איך האב אנגעפאנגען צו רעדן דערוועגן, און קענסט דען אפילו אפשר מיין ברודער, איך האב אנגעפאנגען, און מיין ברודער הענדל מיין איך האט געמאכט א אינטערוויו מיט מיר אויף קול מבשר. אה הענדל ברייט איז דיין ברודער? הענדל איז מיין קליינע ברודער, איך בין נאמבער עלעווען ער איז נאמבער טוועלוו.

סיי פיקסלערס קען זיין א נאמען פיקסלערס און סיי ס'מיינט פיקסן. יא. און כ'האב געזוכט א דאט קאם, כ'האב ליב געהאט שיינע גוטע זאכן, קריעטיוו, סאו עס איז געווען פיקסלערס דאט קאם, עס וואס שארט טו דע פוינט. סאונדס לייק א גוטע נאמען, אקעי.
יא. האב איך פון דארט צו די אינגערמאן, איך בין געזיצן מיט יענעם און ער האט געזאגט געב מיך א וואך. נאך א וואך זאגט ער מיר וויפיל געלט דארפסטו, כ'האב אים געברענגט א גאנצע ביזנעס פלאן, ס'איז אויסגעקומען פאר דרײַ הונדערט טויזנט דאלער קען מען עס לכאורה פושן. סאו ס'איז געווען א קליינע פלאן, ביקאוז אונז ווייסן עס איז דא ריזיגע ביזנעסעס, א מין עירביענבי, און וועסט נאך אלץ, איי מין די סקיי איז די לימיט, און איך בין געווען העפי, כ'האב אים געזאגט אז איך דארף נישט קיין וועידזש, עט דעט פוינט האב איך נאך באקומען פון מיין אלטע בעל בית, דען די קאמפאני וואס האט עס אפגעקויפט האט מיר נאך געגעבן פאר סיקס טו טוועלוו מאנטס האט מיר געגעבן פול וועידזשעס, ברוך השם, עט וואס א גוד טרענזישאן, און כ'האב געזאגט איך דארף מיין מארטגעדזש, מיין מארטגעדזש איז דעמאלס געווען פֿיר אהאלב טויזנט דאלער א חודש, כ'האב גענומען בערך טויזנט דאלער א וואך, מינינג, איך קום אריין זייער מינימאל, ברויט און פוטער, איך זוך נישט יעצט צו זיצן אויף קיינעם, און מ'האט אנגעפאנגען, בעיסיקלי די אלע דיטעילס זענען נישט אזוי רעלעווענט, באט למעשה איז אנגעפאנגען צו קומען קאלס, און נאכדעם האב איך געדארפט האבן איינער קאסטומער סערוויס מיט דאס, איך האב אנגעפאנגען צו הייערן מענטשן, און נאכדעם וואס ס'איז געשען איז, לאנג סטארי שארט, מ'איז אויסגעלאפן פון א דרײַ הונדערט טויזנט דאלער, ביגאס יו נאו מ'האט געבויט די עפפס האט מען אנגעפאנגען צו בויען און די עפפס ס'איז געווען באגי ס'איז געווען אסאך און איך האב אלעס געטון איך האב געטון פעיראל איך האב געטון אקאונטינג איך האב איי דיד עווריטינג אין טעק נאר איך האב נישט געטון אליינס די טעק איך האב געהאט א קאמפעני באט איך האב עס געדארפט יו נאו יו איי יו עקס איך האב געדארפט מאכן זיכער מ'טעסט עס עווריטינג איז גוד איט טאק א לאנג טיים און יעדע סטעפ בין איך מיך געגאנגען דורכרעדן מיט מיין ברודער אברמי מענטשן קענען אים פון דזשאן טו גאו, ער איז א גאנץ א פעימאס פיגור, און בעיסיקלי איך האב כמעט יעדע סטעפ זיך געגאנגען דורך רעדן מיט אים וויפיל וואס ווען ווי, למעשה עט דעט פוינט האב איך אים מיין איך אוועק געגעבן פֿינף פראצענט פון די ביזנעס ער זאל זיין אן אפישעל עדווייזער, און דעמאלס האט מיך איינער אנגעשדכנ'ט מיט עפעס א יונגערמאן פון ווילאמסבורג וואס האט געוואלט אריינלייגן צוויי מיליאן דאלער טו טעיק איט טו ריעלי ענאדער לעוועל, און למעשה ס'האט זיך געשלעפט אהין אהער ביז מיין ברודער אברומי האט געזאגט אז ער גייט געבן די געלט, און ער וויל ווערן שותף, איך מיין ער האט דעמאלטס גענומען פיפטי וואן פערסענט, וואטעווער, ס'איז געווען דיטעילס וואס אפילו איך גיי עס נישט צוריק דעמאלטס, סא באטאם ליין איז מ'האט אנגעפאנגען צו זען דזשאבס, ס'איז געקומען דזשאבס אין די הונדערטערס, ס'איז געקומען דזשאבס אין די טויזענטערס, אבער מיין בודזשעט איז געווען הונדערט פופציג טויזענט דאלער א חודש, איי קודנט, סא אברומי איז געווען זייער קריעטיוו, האט אראפגעדרייט אסאך פון די טעק, מ'האט געמאכט זייער אסאך זאכן אויף מארקעטינג,

די האול טינג וואס ביקעים א מעס, ביז אונז האמער דיסיידעט אלע אז, כ'מיין אין נאוועמבער צוואַנצן צוואַנצן דרײַ, האמער עס דיסיידעט אז דעטס איט, עט דעט פוינט, אויכעט געווען ווערי ווערי טאף טיימס, אבער אין די צייטן מיין ברודער געמאכט זיכער איך נעם ארויס א נארמאלע וועידזש, ער האט קעיר גענומען אז זאכן, אפילו עס איז זיין אינוועסטמענט מאני און אלע זאכן, אז איך זאל קענען לעבן. נאכדעם האט ער מיר בעיסיקלי געזאגט אז ער גייט דיך העלפן פאר די נעקסטע פאר וואכן, יו נאו, ביסט מיין ברודער, יו נאו, געט געט אן יור פיט, באט מ'דארף זעהן, נעם א דזשאב, טו עפעס. סאו למעשה וואס איז געשעהן דעמאלטס איז אז איך האב מיך געזעהן מיט פֿערציק ארבעטערס פון אווערסיס. אקעי. בעיסיקלי, כ'וועל צוריק גיין צו יענע פארט טאקע וועגן ס'איז א וויכטיגע פוינט, וואס כ'האב געטוהן איז, בין איך מיינער געווען מייעץ פון מיין ברודער, אז כ'בין געגאנגען אויף לינקדאין, אויף לינקדאין האב איך געמאכט ס'איז דא אזא סמארט סערטש, די קענסט סערטשן עני עקזעקיוטיוו וואס איז קאנעקטעד צו עני קאמפעני, און די קענסט אויך אריינלייגן אז ער פלעגט זיין קאנעקטעד צו א קאמפעני, סאו איך בין געגאנגען צו די עפפ קאמפעטיטערס וואס טוען סימילער זאכן אזוי ווי האום אדווייזער און די אלע זאכן, איך האב אויפגעזוכט העד אוו מארקעטינג, וועגן כ'ווייס די געלט זאכן, ביי אונז מארקעטינג איז אנדערש באט אין די וועלט מארקעטינג איז בודזשעט מיט די אלע זאכן, כ'בין געזוכט העד אוו מארקעטינג, כ'האב געזוכט העד אוו אפערעישאנס, וואס פלעגן ארבעטן פאר סערטען פון די קאמפאניס, און איך האב געהאט זום מיטינגס מיט זיי, מיין ברודער אברומי, מייסעלף, און יענעם, און בעיסיקלי זיי האבן אונז געזאגט אויך אז די אלע קאמפאניס מאכן געלט דורך אונטערן טיש זאכן, איטס נאט סטרעיט פארווארד, מען מוז פארקויפן יעדע פֿינף יאר, און עס איז דא אפאר מעין פלעיערס, און זיי לייגן אריין טענס אוו מיליאנס אוו דאלערס א מאנט אין גוגל עדס, און אין עפפ סטאר עדס, און די אלע זאכן. ווי סאו רייט עוועי, עגעין, די געלט וואס האבן אריינגעלייגט איז בעיסיקלי די מאס וואס אונז האבן געהאלטן ביים אריינלייגן, עט דיס פוינט איטס ווערי פעינפול, און ווי גאטע ווי גאטע, און אונז האבן געזאגט אויך ווער שעלווינג איט, ס'ליגט נאך אלץ אויפן שעלף, איטס רעדי ווענעווער ווי וואנט פול איט אוט, די טעק באבל קאמס בעק וויל מעיבי טעיק איט אוט ענד דא סאמטינג וויט איט, באט ס'האט עס געמאכט אביסל מער פילן קאמפארטעבל, מ'גייט עס נישט לייגן אין די גארביטש. און דעמאלטס עט דעט פוינט האט ער מיך אביסל געהאלפן פאר אפאר וואכן, אבער לאמיר צוריק גיין אז יא. סאו ס'קען זיין אויב די נעמסט עס יעצט אויף פֿיר מיט די היינטיגע AI טולס מיט די אלע זאכן קען זיין מ'קען עס אויפלעבן צוריק. ס'קען זיין, באט איים נאט ריעלי אינטערעסטעד עט דיס פוינט. אקעי.
און די אנדערע זענען אויך נישט אינטערעסירט פארשטיי איך. יא, זיי זענען נישט געווען אין די ביזנעס עכט. זיי זענען נישט אריינגעקומען אין די ביזנעס. איך האב בעיסיקלי געפירט די ביזנעס. זיי זענען געווען. סיילענט פארטנערס.
סיילענט, באט עדווייזערי. רייט, אקעי.
סאו בעסיקלי וואס איך הער פון דיר איז, איך זעה א איד וואס האט געארבעט אסאך יארן אין קארפארעט, ביז טו טאוזענד סעווענטין ביי א דראמא, נאכדעם נאך פיר פינף יאר ביי נאך א פלאץ, ענדליך נעמט זיך די גאטס, די שטארקייט אריינצוגיין אליין אין ביזנעס, און וואס האסטו באקומען פאר דעם? כ'האב געוואוסט אז איך קען נישט! א פליק! א פליק! אזוי האסטו געפילט?
אקעי. אבסעלוטלי, ביג טיים האב איך אזוי געפילט. עט דעט פוינט האסטו מסתם געפילט לאמיך צוריקגיין צו א דראמא. סאו איך בין נישט אזוי ווייט, איך האב ס'געווען באטערפלייס אין מיין מח וועגן דעם. כ'בין נישט אזוי ווייט א מענטש וואס ווייקט זיך אין די פאסט עכט. איי מין ס'איז נישט געזונט, כ'מיין כ'האב גענוג סאו כ'האב געפאוקעסט פארווארד. און כ'האב אוועקגעלייגט. וועסט וועסטעך עס וועט אויף לאטס ווייב יא? וואס איז געשען טאמער קוקט צוריק? יא עקזעקטלי. סאו בעסיקלי כ'האב עס כ'האב עס גענומען, ס'איז געווען זייער שווער צו צו אראפשלינגען עכט, און כ'האב מיך אנגעפאנגען זייער שטארק צו מוטשענען די נעקסטע פאר וואכן חדשים. איך געדענק מ אסאך מאל אינדערהיים שמועסט מען נאך, איך האב נישט געהאט קיין, איך האב נישט געהאט קיין קיין געלט צו קויפן טוילעט פעיפער, איך מיין עס ערנסט, נישט געווען קיין צוואנציגער, און איך דארפסט פארשטיין, מיין ברודער וואס איז וואס קען העלפן האט געהאלפן וויפיל ער געקענט, און בעטן נאך גיי איך נישט, יו נאו, איטס איטס מען ווערט געקארנערט, און יו נאו, איך לעב אייביג מיטן באשעפער, באט די באשעפער שיינט סאך סאך מער עט דעט פוינט. און און ס'איז ממש גארנישט געווען. יעצט טו טאוזענד און טווענטי. סאו איך האלט טו טאוזענד און טווענטי טרי לכאורה. אקעי. מאר לעס.
דא האט זיך שוין אנגעהויבן צו גיין שטאטער די זייגער. אקעי. כ'דענק עס איז נאך צו שטארק. למעשה דעמאלטס לייק איי טאלד יו כ'האב געהאט דרײַסיק פערציג עמפלויעס פון אווערסיס, גוטע חברה. סאיז האסט געהאט, האסטו נאכאלץ געהאט? ווען דאס מ'האט צוגעמאכט די קאמפעני האט מען נישט געזאגט אז זיי זאלן אלע גיין? כ'האב זיי יא געזאגט, כ'האב זיי געגעבן די פיינעל פעי, און און בעסיקלי. איך האב געהאט, זיי האבן נישט געהאט וואו צו גיין, און איך האב נישט געהאט וואו צו גיין, און פונקט מיין ברודער, א אנדערע ברודער, א דריטע, כ'מיין זעמיר זיבן ברודערס און פינף שוועסטערס, סאו נאך א ברודער האט מיר געזאגט אז ער ארבעט אין א גרויסע גרויסע קאמפאני, אויך א אפערעישאנס מענטש, ער האט מיר געזאגט אז ער ער קען נוצן איין צוויי ארבעטערס אין ספעסיפיק זאכן, ער האט זיך נאכגעפרעגט גוט וואס איך טו, און כ'האב אים געזאגט נאו פראבלעם, לאז מיך לאז מיך געבן, סאו עטליעסט.

כ'האב געקליקט מיט די ניטש פון די אווערסיס קאנגרעס די ווי עיס און וויסן מענעדזשן פיק אפ א ליטל ביט אן די גרעי עריעס וואס איז זייער זייער שווער מיט די זאכן סייעתא דשמיא איך רעד נישט דאס איך האב נאר איך רעד פון מיין נאטור. סאו די האסט גענומען צוויי פון די ארבעטערס און געגעבן פאר פאר מיין ברודער דיין ברודער און די זיי געמענעדזשט און זאל דיר אריינקומען אפאר הונדערט דאלער א וואך אקעי. אפאר הונדערט דאלער און איך האב מיך געפילט ווי די רייכסטע מענטש. כ'האב געמאכט א פרוף אויף קאנסעפט אז איך קען יא, אזוי ווי דו האסט פריער געזאגט. עטליעסט איך קען אטעמען, א קינד בעט מיר בעט מיר עפעס אפאר דאלער, יו נאו, טואישן נישט געווארן, גארנישט געווארן באצאלט, מיין מארטגעדזש, אלעס, סאו סאו בעסיקלי האב איך אנגעפאנגען צו זען אביסל געלט, און עט דעט פוינט האב איך אויך אויך א גאנץ אינטערעסאנטע זאך אז כ'האב געוואוסט אז איך בין א אפערעישאנס מענטש, איך בין נישט אזוי ווייט קיין סעילסמאן, איך האב ליב צו ווייזן זאכן, איך האב נישט ליב צו צוזאגן. פארקויפן.
עקזעקטלי, און איך בין אויך אין מארקעטינג בין איך געווען זייער זייער טייערד, אלדא אויך מיט קריעטיוו, איך האב ליב שיינע זאכן, יו נאו איי לייק טו דא טינגס דיפרענטלי, איי וואס טו טייערד, עס איז שוין געווען צופיל אויף מיין קאפ פאר אזויפיל יארן, אינוועסטערס מיט זאכן, ענד זיי ווער ווערי נייס טו מי, איי מין, אויב איינער דארף אנזעצן מיט איינעם איט שוד בי וויט נייס פיפל באט אייביג אפהיטן מ'זאל נישט דארפן באט דעי ווער ווערי ווערי ווערי נייס. זיי האבן דיך נישט געבלעימט, זיי האבן געטרייט דער בעסט. זיי זענען געווען אין איט, זיי האבן באקומען אפדעיטס יעדע וואך, און דעי דידענט פיל לייק די סארט צוזאמען אז ס'גייט נישט אקעי. סאו עט דעט פוינט וואס איז געשען איז אז כ'האב געוואוסט סאו האב איך אנגעפאנגען בויען מיין סעילס טיעם, כ'האב געוואלט, דו גייסט נישט זען כמעט מיין קאמפאני אין עדס, אין סקווער לייג איך יא עדס ביקעז איך פיל א שיקול הכרת הטוב, איך בין דארט אויפגעוואקסן, איך לייג עס אין סקווערע אויסגאבעס לייג איך אריין עדס פון צייט צו צייט, און איך ענדזשוי צו טון ביזנעס מיט מענטשן וואס איך קען, למעשה האב איך גענומען, סאו וואס איך זאג איז אז איך האב אנגענומען דעם מאדעל פון סעילס פיפל. אז וואס איך גיי טוען ווייטער, מען וועט שוין הערן וואס, נאר דורך סעילס פיפל, איך בין נישט אינטערסירט צו ספענדן, נישט דורך מארקעטינג, עווענטשעלי די ביזנעס וועט דארפן ברענדינג, ווען די ביזנעס איז א ביזנעס דארף עס ברענדינג, וועט אנפאנגען מארקעטינג, באט עט די פוינט פון באקומען א סעיל האב איך נישט געפילט ווי איך וויל יעצט אריינלייגן פֿינף הונדערט דאלער צו קענען באקומען א סעיל, איי דאנט וואנט טו דא דעט. האסט דיך אפגעבריט פון דעם?
עקזעקטלי, איך האב מיך אפגעבריט.
האסט געצאלט וואן טווענטי פייוו צו באקומען טווענטי פייוו דאלער, סאו אקעי.
די ריזן פארוואס איך בין עכט אריינגעגאנגען אין די ליין איז, ביקאוז איך ווייס נאך נישט אין וועלכע ליין. סאו אין וועלכע ליין ביסטו אריינגעגאנגען? יעצט טו איך ווירטשעל אסיסטענס. סאו דו האסט געמאכט א ביזנעס פון די איידיע וואס דיין ברודער האט דיך גערופן? סאו איך האב געהאט די פארטי פייוו, דרייסיג פערציג, עמפלאיס פון מיין פיקסלעס ביזנעס, איך האב זיי קאנווערטעד אינטו סוקסעספול VAs פאר אנדערע קאמפאניס, אקעי.
סאו איך האב געהאט א גוטע קיק סטארט פון וויסן וועם איך הייער, מיר ס'נאך דא מענטשן וואס ארבעטן פאר אנדערע ביזנעסעס פון דעמאלטס וואס איך קען אויף זיי שיקן אויך מעסעדזשעס, און בעסיקלי איז עס געווארן טורן אינטו א ביזנעס, סאו איך האב. סאו בעסיקלי דו האסט זיי אזוי ווי אסיינד צו דיפרענט ביזנעסעס, דו מענעדזשט זיי ווייטער, דו לייגסט ארויף אזוי ווי א מארקאפ אויף זיי. עקזעקטלי.
און אזוי מאכסטו געלט. אזוי מאך איך געלט, אזוי מאכן זיי געלט, און אזוי האבן די ביזנעסעס א סאלושען פון א מענטש וואס האט עס געטון אויף זיין אייגענע הויט. און ער האט אויך אפערעישענעל עקספיריענס. אפערעישענעל עקספיריענס. סאו ער דארף נישט זיין ביזי מיט די אלע סייד עפעקטס, פראבלעמס וואס איז ווי עז ברענגען. און ער קען בויען זיין ביזנעס. ביוטיפול, סאו דאס האסטו אנגעהויבן צו טון ווען? דעמאלטס טו טאוזנט טווענטי טרי?
יא. אקעי.
יעצט קום איך צוריק צו די סעילס, סאו וויאזוי. יא, סאו ווען איך, מיין אפראוטש צו די ביזנעס איז געווען אז איך גיי נעמען סעילס פיפל. אויכעט פון ווי עיז? ניין ניין ניין, כ'האב אפאר פון ווי עיז, כ'האב אפאר ווי עיז וואס מאכן קאלד קאלס,
באט מעינלי זענען יונגעלייט, יעצט האמיר פֿיר יונגעלייט, היינט הייערט מען א פיפטע, סאו פינעף יונגעלייט וואס טוען סעילס א גאנצן טאג. און זיי קאלן קאמפעניס? זיי גייען אראפ, פרענדס און פעמילי, רילעישאנשיפס. און זיי ווייזן פאר די קאמפעני וויאזוי זיי קענען בויען זייער ביזנעס דורך ווי עיז, און אונז טוען מיר עס מענעדזשן.
עקזעקטלי.
אקעי.
סאו כ'האב געטון נאך א זאך, און כ'האב מיך געלערנט די אינדוסטרי נאך מער זייט איך בין אריינגעגאנגען איבער מאא, אז וואס איז די פראבלעם ווען א מענטש הייערט אן עמפלאי? פראבלעם איז אז למשל דו ווילסט מיך הייערן, דו גייסט מיך טרעינען יעצט פאר דרײַ חדשים, און דרײַ חדשים ארום קען איך דיר זאגן איך מוף קיין ארץ ישראל אזוי ווי דו האסט געטון. וואס געשעט אז פאר דרײַ חדשים האסטו אריינגעלייגט בלוט און שווייס, און געלט, און ביסט געווארן על הפנים, ביסט געווארן בעיסיקלי א בעלי פלאפ, סאו וויאזוי קען מען דאס מאכן? סאו שטעל זיך פאר אז דו טרעינסט א גאנצע טיעם פון מענטשן, יא, ווען דו טרעינסט א גאנצע טיעם פון מענטשן, די אדס אז דו גייסט האבן א בעד אינוועסטמענט מיט די טרעינינג איז סאך ווייניגער ביקאוז אויב איינער פאלט דורך צוויי פאלן דורך עטליעסט ס'דא נאך איינער אין די טיעם וואס האט געקענט די טרעינינג גוט וואס האט עס גוט מקבל געווען און אזוי קען יענע מענטש זיין דער וואס סעיווט עס ווען איינער גייט ארויס אדער און. ווען די זאגסט די טרעינסט א טיעם מיט מענטשן ווער טרעינט די קאמפעני טרעינט אדער די טרעינסט? אקעי כ'האב שוין כ'זאל שוין מסביר זיין סאו איך האב אוועקגעשטעלט מיין טיעם אז איך געב א אווערלאוד פון סופארט פאר יעדע קלייענט וואס סיינט קאנטרעקט מיט אונז. וואס מיינט דאס? אז יעדע עמפלויי האט וויל אישוס און סקיל אישוס. ווען ס'קומט צו וויל אישוס, עיטש אר, טיים ענד אטענדענס, ריפארט, קאוטשינג, דזשאסט שאו אפ, בי העיר. לאמיך מאכן זיכער ווייל איך קען נישט אזוי גוט ענגליש. סאו וויל אישוס מיינט אזויווי די מענטש אליין, די טייפ אוו מענטש וואס ער איז? איך וויל אקאמאנדעיטן די רצון. אזוי ווי אונז האמער פריער גערעדט אויף דיר, די יומען קעפיטל. עקזעקטלי.
אקעי, און נאכדעם די סקיל אישוס איז פשוט טעקניקלי, דו קענסט עי איי, דו קענסט טעקנאלעדזשי, דו קענסט. עקזעקטלי. אקעי.
סאו, יעדע קלייענט באקומט צוויי מעין פוינט אוו קאנטעקט ווען ס'קומט, און אויך די ווי עי. די זעלבע צוויי מענטשן, איינער איז אן אקאונט מענעדזשער וואס אווערסיס אלע וויל אישוס, רצונות פון די ארבעטער און די עיטש אר, די אלע. אקאונט מענעדזשער איז א ווי עי? יא.
וואס וואס ער איז אונטער דיר אדער אונטער די קאמפעני? אונטער מיר. אונטער דיר, וואס דו דארפסט אזויווי מענעדזשן אסאך קאמפעניס צוזאמען, סאו ער איז א אקאונט מענעדזשער אויף יעדן איינעם. יא. סאו אויב ס'איז דא א אישו מיט די ארבעטער, האסטו איין פוינט אוו קאנטאקט וואס ער דארף זיין די מענעדזשער. אויף די ווילי שאוס אדער אויף וואטעווער? יא. אקעי. אבער די אקאונט מענעדזשער איז נאר די פוינט אוו קאנטעקט אויף די אישוס פון די ארבעטער, אדער די אישוס פון די קלייענט, די קלייענט קען קומען געבן ברענגען לשון הרע'ס, מידיעטער, און אויך מאכן זיכער יענער קלאקט אריין, יענער גענומען לאנטש און איז צוריק פון לאנטש, יענער יענער האט א סקעדזשבעלט יו נאו. קיצור די פערסענעל אישוס צווישן מענטשן זאל זיין די איינער איז אין טאפ פון די. אזא עיטש אר מענעדזשער פלאס מאכן זיכער אז אלעס קלעבט. לאמיר עס אנרופן די קאמיוניקעישן עקספערט. קאמיוניקעישן באט אלסא אפערעישנס מיני אפערעישנס אפיסער פאר די פאר די פיס אוו ביזנעס. אקעי. די אקאונט מענעדזשער האט א שותף וואס די מענטש איז אן טאפ פון סקילס סאו די למשל. איך האב אויף מיין טיעם מענטשן וואס קומען פון קוויקבוקס דירעקטלי, וואס קומען פון גוגל פאר עדס, כ'האב אויף מיין טיעם פראפעשענעלס וואס קומען פון די מעין קאמפאניס וואס האבן ערפינדן די אלע מינע סקילס, און זיי ארבעטן פאר מיך, און זיי זענען דא צו מאכן זיכער אז די ארבעטער וואס די קלייענט הייערט ס. סאו דאס מיינט אז דו האסט ממש טאפ טאפ פיפל וואס פארשטייען און טאפ פון די זאך? יא. זיי זענען נאך אלץ עמפלויד דארט אדער זיי האבן אמאל געווען עמפלויד? אמאל. איך האב זיי געברענגט צו מיר. אקעי, לייק ריטייערט פיפל פון די אלע, אקעי. יא.
סאו וואס געשעהט איז אז די אקאונט מענעדזשער מיט די, מען רופט זיי SME, סאבדזשעקט מעטער עקספערט, די צוויי ארבעטן זייער שטארק עספעשעלי די פירסט טערטי, נײַנטי, סיקסטי טו נײַנטי דעיס אז די שידוך זאל זיך אויסארבעטן, און אז טאמער נישט זאלן זיי האבן א סעלושען. און וואס איז די סעלושען? פראם דעי וואן שרייבן זיי פראסעסיס, זיי שרייבן טרעינינג מעניועלס, און זיי לערנען זיך אויך אויס פונקטליך וואס די באלבאס דארף. טאמער מען דארף, די בעסט קעיס סינעריאו, אז די באלבאס דארף נאך דריי ארבעטערס, סאו זיי דעי סטעפ אין און דעי טרעין די עמפלאי. זיי זענען אויך ריספאנסיבל אויף הייערן פרישע? אדער דאס איז דיין זיכער? זיי העלפן. סאו אונז האבן א סעפרעט רעקרוטמענט טיעם וואס איז צאם מיט צוועלף מענטשן דארט, דזשאסט רעקרוטן א גאנצן צייט. נאכדעם האבן מיר אונז א קוואליטי קאנטראל טיעם וואס מאכט זיכער אז יעדער עוועריבאדי שאוד אפ, עוועריבאדי דעליווערט די קוואליטי זיי סופאוזד טו דעליווער. סאו ס'איז ס'איז דא אסאך אסאך עפעקטיוו טולס וואס אונז האמיר אין די טיעם. אויב איך פארשטיי גוט איז אלעס וואס דו האסט דא אראפגעלייגט איז עקזיסטינג עסטעבלישט קאמפעניס וואס זיי טרענזישענען אין צו VAs רייט? דו ביסט אויך פאר איינער וואס פאנגט אן אדער ביסט נאר דו קעיטערסט נאר פאר הונדרעט עקזיסטינג? פערסענט סאו יא און ניין, כ'וועל דיר זאגן פארוואס, ביקאוז איך בין נישט קיין קאמפעני וואס קאמפיט אן פרייז, כ'האב פלענטי מענטשן וואס זאגן יענער איז ביליגער, מעני טיימס דעי קאם בעק טו מי אפטער טרי מאנטס און זיי האבן שוין דערלייגט אפאר דאלער, קומען איך וויל זיס עס טון ריכטיג און איים מאר דען העפי טו דו איט פאר דעם, איך בין נישט משוגע טייער באט איך בין נישט א ראס פלעטער מיין מארקעטינג איז נישט וועגן א דאלער אמאונט דעטס אלל, מיין מארקעטינג איז די עכטע פראדוקט און איך האב געזאגט איך בין נישט איך טו נישט מארקעטינג איך ווייז וואס איך טו. סאו קענסט מיך געבן א טיפיקל סענעריאו מסתם לייג דיר צו פארשטיין, א מענטש קען ארבעטן הייערן לאקעל אדער קען ער הייערן ווי עיס? ווי עס פארשטיי איך איז דא אלל די וועי פון פיר פינעף דאלער א שעה ביז וואטעווער, ווי קומט עס אריין אין די קאמפעניס אזוי ווי וואס שפארט ער זיך וואס באקומט ער פאר דעם, טיפיקעל, איך פארשטיי ס'איז דא אלע מינע רעינדזשעס, ווייל איך הער דא אז ס'איז דא א טאפ פארמער גוגל מענעדזשער וואס איז אינוואלווד, און ס'איז דא, איך פארשטיי אז ס'איז דא דא אסאך טייערע זאכן און אסאך ביליגע זאכן, סאו. סאו די מענטשן צאל איך.
דענק זיי ארבעטן פאר מיר אבער ס'קומט. קיינער צאלט דיר נישט, מ'צאלט פאר זיי דורך דיר, כ'מיין אבוויעסלי דארף עס מאכן סענס, איא? זיי ארבעטן פאר מיך, זיי ארבעטן נישט פאר מיינע קלייענטס. כ'פארשטיי זיי ארבעטן פאר דיר באט די באדאם ליין אויב דו צאלסט פאר זיי א סערטען אמאונט דארף קומען די עקספענס דורך די קלייענט, סאו. הונדרעט פראצענט, וועגן דעם זאג איך אז, און ס'קאלעקטיוו, וועגן זיי די אווערסי טענק ליינס זאל ארבעטן נישט נאר מיט איינעם. סאו די קאמפאני וואלט קיינמאל נישט געקענט עפארדן צו האבן אזא קוואליטי ווען ס'וואלט געווען די קאמפאני אליין נאר ווייל ס'איז אסאך קאמפאניס. איך זאג אייביג אז זיי הייערן א VA הייערן זיי פֿיר מענטשן מיט דעם פלאס מיך פלאס יונגעלייט וואס זענען אן די גראונד פלאס די אלע זאכן זיי הייערן נישט נאר די VA. אקעי.
ס'איז א גאנצע איקאוסיסטעם וואס האבן עסטעבלישט בסייעתא דשמיא וואס ארבעט זייער גוט וואס דאס דאס טוען זיי און זייער סאך מענטשן קומען איך האב שוין געטרייט אוטסאורסינג ס'ארבעט נישט איז זאג איך, דעי סאלד יו א בורנט טאוסט, ער האט דיך נישט פארקויפט קיין פרישע שטיקל ברויט, ער האט דיך פארקויפט. סאו קענסט מיך געבן א משל פון דאלערס און סענטס וויאזוי ס'ארבעט הייערן לאקעל ווערסעס קומען דורך א קאמפעני ווי דיר? סאו טיפיקלי
די פיגורס, כ'וועל דיר זאגן בעיסיקלי די פיגורס אין באלפארק, ביי מיך צאלט מען צווישן נײַן וואלט געווען אין די לאו סייד א שעה, און דרײַצן איז אין די היי סייד, סאם פיפל פעי פארטין פיפטין סיקסטין, און איך האב איינער וואס צאלט פארטי פייוו. ס'ווענדט זיך וואס, ס'ווענדט זיך וואס יענער וויל, און איך זאג אייביג, ווען די קלייענט קומט אינטערוויוען א ווירטשועל אסיסטענט, אינטערוויוען זיי טרי טו פייוו פיפל. דאס הייסט די קלייענט דארף אינטערוויוען יעדער ווי ער. יא, צוזאמען מיט אונז, צוזאמען מיט אונז, יא. א מענטש וויל האבן זיין DNA אין די ארבעטער, די ארבעטער מוז, יא, די ביזנעס מוז האבן זייער ניטש, מ'קען נישט סתם, טשעיס דאט קאם האט א בוק, און זיי זאגן פֿינף טויזנט מענטשן לערנען עס די בוק, איך גיי טשעקן די ריפארטס ענד אוו די קווארטער. אבער אונזערע ביזנעסעס, די סייז ביזנעסעס, ווילן האבן אינוועסטמענט אין די ארבעטער. סאו טיפיקלי איז עס סעווענטי טו עיטי פערסענט סעיווינגס. כ'שטעל מיך פאר די וואס האט געצאלט פארטי פייוו ביי דיר וואלט געצאלט פאר הונדערט און פופטי ביי לאקעל. עקזעקטלי. סאו איך האב דיר געזאגט אזוי אז ער גייט ער גייט אינטערוויוען טרי טו פייוו פיפעל. אין יענע פול פון מענטשן איז דא מענטשן וואס זענען צוויי יאר אין די אינדעסטרי, קענען די זאך פאר צוויי יאר, און ס'דא מענטשן וואס קענען עס שוין פאר פופצן יאר. למשל פראפערטי מענעדזשמענט, יא? איינע פון מיינע VAs זענען געקאלט געווארן אין קאורט, די קאמפאני פאר וועם זיי ארבעטן זענען געקאלט געווארן אין קאורט, א טענענט האט גע'טענה'ט אז וועגן די פראפערטי מענעדזשמענט קאמפאני האט יענער פארלוירן סעקשאן עיט, האט זי גערופן אין סמאל קלעימס קאורט, און מיין VA האט רעפרעזענטעד די קאמפאני דורך זום, און זיי האבן געוואנען די קעיס. וואו. סאו בעסיקלי.
ס'איז א סקיל. יא, אבער יענער איז שוין צוואַנציק יאר אין פראפערטי מענעדזשמענט, סאו די קלייענט גייט מוזן דיסיידן נאך די אינטערוויו, וויל איך האבן איינעם וואס איז נאר צוויי יאר אין די ליין און באצאלן אביסל ביליגער, אדער וויל איך נעמען איינעם וואס גייט פארן ווי א טרעקטער. נאו, ביידע האבן מעלות און חסרונות, ביקאוז פאר מיר, ווען איך קום הייערן איינעם לאקעלי דא אין אפיס, נעם איך ענדערש א גרעדזשועט פון סקול, אדער איינער וואס איז זיין פירסט דזשאב, ביקאוס איך פיל מען קען יענעם שעיפן, מען קען בעסער מאכן די זאך, ווען יענער קומט שוין מיט עקספיריענס, ס'זייסעך מאל געשעט מיי וועי אדער היי וועי, און איך וויל נישט אריינגיין אין אזעלכע זאכן, סאו איך האב מער ליב צו מענדן, צו בויען מיין ביזנעס צוזאמען מיט ארבעטערס, איך בין מער א פלעקסיבל קיינד אוו פערסאנאליטי. יעדער מוז דיסיידן וועם זיי ווילן און פרייז איז סאמטיימס א פעקטער. Wow ביוטיפול, סאו גאוינג פארווערד ביז היינט דאס איז וואס דו טוסט, דו האסט דיין טיעם, סאו כ'וויל דיך פרעגן, איך פארשטיי פון דיין רעדן אז דו קומסט פון א פלאץ טווענטי טווענטי טו טווענטי טווענטי טרי פון איים אלמאוסט גיווינג אפ, נאר מאכסטו די טרענזישאן פון דיין ברודער און דו האסט אנגעהויבן צו זען וויאזוי זאכן קענען יא ארבעטן, איך האב א קוועסטשן וואס איך האב ליב צו פרעגן יעדן איין מחריפת מיי פירסט וואן טאוזענט דאלער איידיע. די געדאנק פון דעם איז, ביי איינעם קען עס זיין די ערשטע טויזענט דאלער וואס איך האב געמאכט, ביי איינעם קען עס זיין די ערשטע מאל וואס איך האב געפילט זייט איך בין אין ביזנעס אליין, איי גאט איט, דאס גייט מיטן אייבערשטנ'ס הילף פארן, איי דזשאסט העוו טו גאו דיס וועי און פערטיג. ווי איז עס געווען ביי דיר? סאו דו דארפסט פארשטיין עפעס, ווען ס'קומט צו, דו האסט עס זייער גוט ארויסגעברענגט פון די בעגינינג, איך האב געבויט מיין יונג קעפיטעל, גרייט, און איך בין געקומען זייער קאנפידענט אז כ'האב ליב טעק, איך ווייס וואס מענטשן ווילן, איך גיי בויען א עפפ וואס ליטערעלי די וועלט גייט זיך שאקלן, א פרעסטידזשעס זאך, די נעקסטע עירביענבי, די נעקסטע אובער. עקזעקטלי, איך האב געזעהן מיין עפפ אויפן עפפ סטאר די ערשטע מאל, בין איך געווען אזוי ווי כ'ווייס נישט, אפשר אזוי ווי א זינגער הערט זיין מיוזיק אין די גראסערי, איי דאנט נאו. און און כ'גיי יעצט זיין א ביזנעס פון ווירטשעל אסיסטענטס, ס'איז מיר געווען א שטיקל. א לעט דאון.
א לעט דאון. א שטארקע לעט דאון. וואס וועלן מענטשן זאגן? וואס וועלן מענטשן זאגן, אבער כ'בין אפילו נישט קאמפארטעבל מיט די קיינד אוו איידיע, סאו. אבער די מעלה איז, די אייבערשטער האט געוואוסט אז מ'דארף קאווערן די חודש, און כ'האב עס געטון, כ'האב מיך געפושט, היינט זעה איך וויפיל ביזנעסעס עס האט מיר געהאלפן, ס'גייט נישט דורך קיין טאג וואס איך באקום נישט קיין רעפערעלס פון מיינע קלייענטס. דער מענטש איז איבערגעגעבן, די קאמפאני טוט די זאכן ריכטיג, זיי טעיק איט סיריעסלי. איינער, ס'איז געווען יעצט געווען די עיט פאר פייוו עקספאו, איינע פון מיינע סעילס פיפל זענען געווען דארט, און ער האט אריינגעבאמפט אין א קאמפאני, און יענער האט אים געזאגט איך האב נישט קיין קלייענט, האט ער אים געפרעגט צו איך קען רעקארדן א שטיקל טעסטימאניעל, זיכער, הונדרעט פערסענט, אסאך געלייגט א שיין טעסטימאניעל. בעיסיקלי די זאכן האט מיך געגעבן אסאך קאנפידענס צו וויסן אז דו קענסט פארקויפן טוילעט פעיפער און און דו קענסט ווערן זייער זייער סוקסעספול. ביי וועלכע פוינט?
אויב דו קענסט מיך טראגן צו א פוינט אין דיין קעריער פון די לעצטע פאר יאר וואס דעמאלטס האסטו געפילט איי העוו וואט איט טעיקס, איך בין קאנפידענט איים גאוינג אין א גוד דירעקשאן און איך גיי בעזר השם סוקסידן. איז עס געווען ווען דיין ברודער האט דיך געבעטן די צוויי ארבעטערס? איז עס געווען א אנדערע פוינט? מ'איז זייער שווער צו ענטפערן וועגן לייק איי סעד, איך בין נישט קיין מענטש וואס גייט עכט צוריק, איי דאנט דוועל אווער טינגס, איך זיץ נישט און איך דאס, איך גיי זייער זייער איך גיי זייער זייער פארווארד, זייער פארווארד, איך האלט אז די איינציגסטע וועג ווי מ'קען סוקסידן אין לעבן, ספעשעלי אז מ'איז יו נאו, ס'איז דא האמפס און באמפס אלל אווער, באט איך געדענק מיין אנדערע ברודער, שוין מ'האלט נישט ביי די פערדע ברודער,

ס'געווען אזוי ווי איי פעילד, איי מין כ'קוק כ'האב עס געטרייט אנצוקוקן ווי א לעסן, כ'דארף מיך נישט דיגרעידן, כ'דארף מיך נישט אראפלאזן אדער קלאפן חס וחלילה, באט ס'געווען א טאף לעסן, ווערי טאף לעסן, כ'האלט אז ווען ס'וואלט געווען מיין אייגענע געלט וואלט עס מסתם נישט געווען אזא גרויסע לעסן, וואלט עס געווען יענעמס געלט, ס'געווען און דעי מעיד מי פיעל א מיליאן דאללערס, איי מין מ'האט מיך נאך גערופן, כ'דענק איינס צוויי מאל האט מען געזאגט אונטער מיין ראג, אונטער מיין ראג ליגט א טויזענט דאלער, קען מען עס נעמען, איך מיין א טויזענט דאלער דעמאלטס איז געווען פאר מיר צען טויזענט דאלער, וואס פאר א נארמאלע מענטש, און איים טאלקינג אבאוט גראסעריס. סאו ווען דו האסט געזען וויאזוי זיי בעליווען אין דיך האט דיך עס געגעבן א חיזוק? מיין ברודער, א אנדערע בעפערדע ברודער האט מיר געזאגט, רוף מיך ווען דו האסט די צוואנציגסטע VA. דאס האט מיך געמאכט פילן אקעי, ער זעט עפעס, ער זעט עפעס. Wow.
און היינט האבן מיר שוין, רוב ברידערס האבן שוין, זייערע ביזנעסעס ווערן געראנט ביי מיין ביזנעס, און זיי האבן מולטיפל ביזנעסעס. וואס איך הער פון דיר, וואס איך הער פון דיר, דוב, א מורא'דיגע מורא'דיגע נקודה, איך נעם עס פון צוויי ענגלס, נאמבער וואן, איף יו אר סטיל אין די פוינט אז דו סטראגלסט, זוך אויף ווער ס'איז באליבט אין דיר. אקעי? פילטער ארויס אלע מענטשן, אלע נעסעיערס, און גיי אריין. סטארט וויט יורסעלף.
סטארט וויט יורסעלף, טרעף א ברודער, א טאטע, א שוואגער, א פעטער וואס קען בעליווען אין דיר, און ווען דו בעליוו'סט נישט אין דיר, לייג דיך ארויף אויף יענעמ'ס קאנפידענץ, דאס איז נאמבער וואן, נאמבער טו, וויטש איי טינק איז מאר אימפארטענט, אז דו טריי צו זיין דער וואס בעליווט אין א צווייטן. אה. ווען דו ביסט שוין אנגעקומען צו אזא פלאץ, און דו זעסט מענטשן ארום דיר, ספעשעלי פעמילי, טריי צו ווייזן אז איך ביליוו אין דיר, דאס אליין קען אים טראגן ווייטער, ס'איז מורא'דיג. זייער זייער, איזיער סעד דען דאן זאגט מען, אבער מען דארף, מען זאגט אז מען דארף געבן מעשר יא, אבער מיט צייט דארף מען אויך געבן מעשר, מען דארף, מען דארף הערן, מען דארף עדווייזן, און מען דארף העלפן, און ס'איז נישט גרינג, באט ס'איז די אנלי וועי טו דו איט. רייט, עספעשלי ס'קומט צו א טאטע מיט קינדער, ווייסט וויפיל קינדער דארפן דאס האבן זיי זעהן דער טאטע ביליווט אין אים. הונדרעט פערסענט.
און חסד פאנגט זיך אן אין שטוב. און איך וועל זאגן נאכמער, איך האב שוין געזען פארקערט אויך, וויפיל טאטעס דארף מען האבן אין די עלטערע יארן אז ער זאל גיין ווייטער און אנגיין און זאל נישט מיינען אז ער איז אווער, צו זען אז די קינד בעליווט אין אים. ס'איז זייער אינטרעסטינג, באט ס'איז דא אסאך מאל אזוי אויך. וישב לב אבות על בנים. באט עניוועי, ס'א מורא'דיגע מורא'דיגע זאך וואס דו זאגסט יעצט, און איך וויל דיך פרעגן אין דזשענערל, וואס איז דיין נעקסטע פעיז? אקעי, ווי גייט מען ווייטער? ברוך השם ביסט מצליח אין דעם, ס'גייט ווייטער, יו העוו עני עקזיט איידיעס וואס דו ווילסט ארויסגיין פון עס, אדער דו זעסט דיך דאס טון פארעווער? וואס איז דיין. סאו נאמבער וואן, איך דאנק דעם באשעפער, נאמבער וואן, איך וויל צולייגן נאך א זאך, אז איך האב געזען אז ווען איך האב אנגעפאנגען קאנסיסטענטלי לערנען תורה, האט זיך אנגעפאנגען צו זאכן סעטלן זייער זייער שטארק. Wow.
און לערנען תורה, האב איך געהערט פון א ערליכע איד, וואס האט מיך געגייט אז לערנען תורה איז זייער זייער שטארק באט דאנט סקיפ איט, נעם עס סיריעס, און די גאול איז זיך אויסצולערנען זאכן דערפון, נעם ארויס א הלכה, נעם ארויס א זאך, א טשעינדזש, טעיק איט טעיק איט ווערי. מיינסט צו זאגן לערן נישט תורה נאר פאר די סעיק אוו לערנען תורה, נאר פאר די סעיק פון וויסן וויאזוי א איד דארף לעבן? עקזעקטלי, סאו ווען איך האב ווען איך בין אויפגעוואקסן אין ישיבה האב בין איך געווען מער א גמרא רשי תוספות מענטש, כ'בין נישט רשי, די זאכן האבן מיך ליב געהאט זייער שטארק.

מענטשן ווי א מענטש, ווי א איד, רואיגערהייט, פארשטיין וואס מען רעדט, דאס שטייט אפענע ברכות, געבן מעשר שטייט אין די תורה, אין פרשת המן ווערט אויך דערמאנט אין תורה שלחן ערוך, סאו די דריי זאכן טריי איך צו טון מיטן גאנצן הארץ, לערנען תורה, דאווענען אויף קאורס, און איך פיל ווי דעט אפענד אפ א לאט אוו די סטעביליטי, איך וויל יו נאו דאס איז, איך פאררוף מיך נישט ווי א סוקסעספול מענטש, איך בוי נאך, און איי העוו עווערי דעי סטראגעלס, איך בין נישט קיין, נישט קיין גביר, איי העוו א ביזנעס, ברוך השם, איך דאנק די באשעפער, איך צאל רוב פון מיינע בילס, סטיל געטינג דעיר, איך צאל נאך אביסל חובות פון פיקסלערס, סלאולי, הונדערט דאלער א וואך, טריי טו דו דעט איז אויך זייער א גוטע זאך אז כ'געב א קרעדיט קארד פופציג דאלער א וואך צוואנציג דאלער א וואך אפילו קלייניקייטן מען דארף מאכן דאס מען דארף מען דארף דאווענען מען זאל קענען באצאלן די חובות און וויסן פאר וועם און קענען יו נאו סאו איך טריי צו טון וויפיל מען קען און איך נעם ארויס אסאך לעסענס דערפון און איך הער נישט אויף צו דאנקן די באשעפער פאר ווי איך שטיי און מיין גאול אזוי ווי דו האסט געפרעגט קאנטיניו גראוינג אז איך זאל האבן מער הרחבת הדעת איך קען טון מער זאכן וואס איך פיל ברענגט מיך נענטער צו מיין מטרה אויף דער וועלט. ביוטיפול, ביוטיפול שיין געזאגט. לאמיר דיך פרעגן עפעס, ס'זיצט א צוויי און צוואַנציק יעריגע אינגערמאן, און ער הערט אויס אונזער שמועס, ער דארף גיידענס וויאזוי צו גיין ווייטער, ער האט אלע איבערגייעכצער וואס ער טראכט, יא, ניין, כ'קען יא, כ'קען נישט, ער ווייסט נישט ווי ער גייט ווייטער, וואט וואלד יו טעל פאר די טווענטי טו יער אולד דוב ברייער וואס ס'זיצט און ער דארף הערן עדווייס פון איינעם מיט עקספיריענס? ער זאל קומען ארבעטן פאר מיר. ער זאל קומען ארבעטן פאר דיר, אקעי. איך מאך א דזשאוק.
היס גאנא געט דיר. היס גאנא געט דיר. וועגן איך בין געווען דאס און איך האב אויך געהאט זייער סאך וויאזוי זאגט מען עס רימאוט איידיעס וואו וואו קומט וואו קום איך איבערן ים און אזוי ווי איך די וואך איז געווען א שמחה אין מיין שול. און אים האט אויפגערופן איינער פון די זיידעס זאלן רעדן פאר מיסף העפענס טו בי יענער איז זייער א סוקסעספול מענטש, איך מיין צו זאגן נישט סוקסעספול סוקסעספול, סוקסעספול.
מעגא סוקסעספול. מעגא, אבער ער איז א א צדיק, ער איז א איד, א תורה ירא שמים, א מין א שטוב, די גאנצע זאך. האט ער געזאגט אז ער איז דורך בהרבה חוקותיו מיט שמיטה מיט די גאנצע זאך, האט ער געזאגט אז. א מענטש וואס איז אין מידל עידזש מאכט חתונה קינדער, ער מוז זען די אייבערשטער, דערס נאו וועי וואס ער זעט נישט די אייבערשטער, האט חתונה געמאכט צען קינדער, איינטשיגע ביזנעס, דערס נאו וועי הי דיד איט, און יעדער איז מודה צו דעם, דערס נאו איפס און באטס. נישט דא קיין שום קאמאן סענס. יא.
ביסט צוויי און צוואַנציק יאר, גאו וויט די פאנטשעס, און און דעי וואן דעי עט א טיים, טו וואס די וואט יו בעליוו, געט אוט א ליטעל ביט אוו יור קאמפארט זאון, און אזוי ווי דו האסט געזאגט זייער גוט, ליסען טו די פאזיטיוו וואויסעס, צו ס'איז, מאך זיכער אז דו האסט פאזיטיוו וואויסעס, אדער הו עווער בעליווס דעט בעליווס אין יו, און גאו וויט איט, גאו וויט איט, מ'דארף נישט טון קיין ווילדע זאכן, און מ'זאל נישט טון קיין ווילדע זאכן, אבער איין זאך וואס איך האב געזען אויף דיר האט דאס געטון. כ'האב געטון? כ'האב אייביג געטון. ביסט נישט געבליבן מיט די טירי.
יא.
כ'האב אייביג געטון. דאס דאס האב איך אסאך אסאך געהערט פון מענטשן אז זיי זעען איינע פון מיינע נעיטשערס איז אויכעט אז דו טוסט, יו נעווער סטאפ. סאו דו זאגסט פאר דעם צוויי און צוואַנציק יעריגן אינגערמאן זאגסטו איין זאך, אלעס איז פיין און וואויל, גיי נישט אויף אבער זע צו טון די ריכטיגע זאך. פוש, יא.
פוש, נאך א סטעפ, נאך א סטעפ, פאל אראפ, הייב דיך צוריק אויף. ס'מוז נישט זיין אלעס די דאלער סיין די אנדערע זייט פון די פון די פון די די פעיפער וואס איז דזשאסט דא. ביוטיפול ביוטיפול wow באמת איך האב געהאט אסאך אינספירעישאן פון די קאנווערסעישאן און איך בין זיכער אז אנדערע מענטשן אויך און איך ענדיג מיט איין זאך וואס איך זאג פארן ציבור אז דו דארפסט געדענקען אז ווען דו כאפסט דיך אן אינעם אייבערשטן יו ביקאם אנסטאפעבל. הונדרעט פערסענט.
טענק יו סאו מאטש.
טענק יו סאו מאטש, און איים לוקינג פארווארד פאר די קאנווערסעישאן מיט אלע משפחת ברייער ברידערס.
יא, זע עס צו מאכן געשען ווייל איי טינק איטס גאנא בי א ביג אינספיירעישאן. שכוח. פיין. טענק יו ווערי מאטש.